Firwat wäers de da viru e puer Joer zu zwee hei gewiescht? Mä ech hat viru 6 Joer nach mäi klengt Meedchen bei mir am Bauch. Aww, ech kennen dat klengt, hat ass lo scho sou grouss a sou vill gewuess a sou e gudden Däbbes, oder net méi wierklech en Däbbes. Mee jo, mir schwätzen haut iwwer Schwangerschaft. Ech freeë mech.
Jo, ech freeë mech och mega. Kanns du mer vläit eng Kéier Kuerz soen, sou deng Schwangerschaft, war dat gewollt, war dat sou e Plang vun der oder ass dat éischter sou Upsi an dann embraced een dat oder wéi war dat deemools fir dech gelaf? Dat war absolut geplangt, am Endeffekt méi séier gaange wéi mir dat gemengt haten, wou ech awer och ganz frou driwwer war. Voilà, mir haten. Ech muss eng Kéier zréckdenken, dat ass esou laang hier. Ech menge mir waren dräi Méint, hate mer probéiert an du war dat schonn gebongt an voilà, du war d'Linn ënnerwee. Dat läit definitiv ënnert dem Duerchschnëtt. Ech mengen, déi meescht Koppele brauche sou am Schnëtt sechs Méint, bis se empfänken, wéi een dat esou schéi seet. Mee jo, Deng Schwangerschaft, dat heescht du hues dir hat ugefaangen ze probéieren, 3 Méint drop wars du schwanger. Wéi huet sech dat dann dunn entwéckelt? Wéi hues de gemierkt dass de schwanger wars? Ech hat iergendwéi sou e Gefill, ech kann dat net richteg beschreiwen, iergendwéi iergendwéi wosst ech dass ech schwanger wär an ech hunn iergendwann dunn en Test gemaach um éischten Dag wéi meng Reegel hätt sollte kommen an déi net komm ass, wat ech net konnt erwaarden an voilà déi war dunn och positiv an jo ech hu mech mega gefreet. Mäin Mann war mengen ech e bëssen iwwerwältegt well en net gerechent hat dass et esou séier ging goen. Ech mengen en hat nach gehofft en hätt e bësse Gnadenfrist mee jo voilà an du si mer Du si mer direkt duerno an d'Schivakanz gefuer, dat heescht, ech konnte nach net bei den Dokter goen. An ech hu mer mega Gedanke gemaach, déck Suergen, dass iergendeppes géing schif goen. An jo, voilà, well dat dann alles nei ass. An et ass esou eng riseg Welt, déi engem sech dann opdeet. An jo, et ass einfach iwwerwältegend. Wéi bass du dann domat ëmgaangen, mat där risegrousser Welt, déi do op dech zoukomm ass, mat all deene Gefiller?
Also déi Sichfonctiounen um Internet waren eng Zäit mäi beschte Kolleeg. Bei all Klengegkeet direkt, ok, ass dat e Symptom fir Schwangerschaft? Nee, voilà, dat ass einfach bemol, déi brécht engem wéi an ech hunn tatsächlech déi ganzen Zäit missen op d'Toilette lafen. Ech hunn ëmmer gemengt, dat wär zum Schluss vun der Schwangerschaft, dat war bei mir vum éischten Dag un. Jo, voilà, schlecht war et mat am Fong net wierklech. Et war mol eng Kéier, wou ech wierklech Problemer dermat hat. Jo, an déi, déi Onsécherheet einfach, well ech, well een am Ufank weess een net, wat normal ass a wat een alles däerf. An da liest de, wat s de alles, op wat s de muss oppassen. Dann däerfs de halt kee réit Fleesch an d'Zalot muss mega gutt gewäsch sinn. Am beschte léiss de déi aus dem Gaart komplett ewech, well s de net weess, wat drop ass. Voilà, also et ass deen éischte Moment ass ee bësse verluer, mengen ech. Also. An ofgesi vum Internet, sou wat waren dann deng Ënnerstëtzungshëllefen an där Verluerheet? Definitiv meng Famill, meng Mamm. Eng vu menge Schwësteren hat deen Zäitpunkt och schonn zwee Kanner. An mäin Dokter, kloer. Dat heescht, du bass dann an d'Schivakanz gaang fir eng gewëssen Zäit an dann, jo, dann huet een dee Schwangerschaftstest. Ok, schéin a gutt. Wéini geet een dann esou bei den Dokter, fir dat mol checken ze loossen a wat kuckt een dann a wat kontrolléiert een dann? Ech hat deen éischte Rendez-vous, wéi, wat wäert ech an der sechster Woch gewiescht sinn. Do gëtt dann en Ultraschall gemaach an da kuckt een, ob do esou e klenge Punkt ass. An dann, voilà, dann, da gëtt dee klenge Punkt do an dann, wann s de Chance hues, maachen se eng Kéier un, dass se den, den, dat, oh freck, ech weess elo mol net méi, ob se déi éischt Kéier, dach, déi éischt Kéier, meng ech, heescht et och schonn en, en Häerzschlag. An dat ass dann esou däin éischte Kontakt mat deem klenge Mënsch, deen s de do an dir grad produzéiers. Wéi fillt sech dat dann? Also ech ka mer virstellen, dass dat sech mega schéin ufillt, fir esou deen, deen, dee klenge Mënsch, deen zu deem Zäitpunkt jo am Fong nach bësse méi en Zellkoup ass, ähm, an der ze gesinn. Awer ech ka mer virstellen, dass dat bëssi scary ass. Oder ass dat sou d'Perspektiv vun engem, deen nach ni schwanger war?
Ech mengen dat ass mega individuell. Also ech mengen Schwangerschaft souwisou ass jo ultra individuell, well fir keen d'selwecht ass. Ähm, ech hu mech immens gefreet, Bei mir ass d'Angscht eréischt esou, ech mengen eng Mount virun der Gebuert ass bei mir eng Angscht entstanen, esou dass ech keng gutt Mamm géif ginn an dass eppes schif géing goen an dass ech, ech weess net, voilà, déi Zukunftsängscht. Mäi Mann huet sech, mengen ech, hie war zum Schluss déck relax, hien hat schonn all seng Ängschten déi éischt 8 Méint aus dem Wee geraumt. Nee, also fir mech war dat wierklech einfach vun Ufank un esou eng mega, mega schéin Erfarung, well ech mer och immens gewënscht hunn, an an huet dat ganz reell gemaach einfach so schloss lo okay das wirklich so das wirklich du e klengt wiesen an mir an schmusel op dat oppassen an a gucken dass ich dat lo alles richtig machen fir dass ich herno an welt kann rausschicken an dass sei liewe lebt so also an wéi huet sech dat dat dat alles richtig machen so op dech ausgewierkt op deng décisiounen oder wéis de dech an der welt gefillt hues? Du liefs definitiv méi bewosst. Wéi gesot, mam Iesse muss de op villes oppassen. Ech menge beim éischte Kand, ech hunn der entretemps jo zwee, beim éischte Kand méchs de der och nach vill, vill méi Gedanken, traus dech villes net. Ech hat wierklech, ech hat deelweis Angscht fir verschidde Saachen ze maachen, esou och Sport oder esou. Extremsport soll ech souwisou dann net maachen, mee ech hu vläicht e bëssen ze vill dunn opgepasst. Du beschäftegst dech halt mat Famill, mat, mat Themen, déi virdrun, keng Ahnung, virdrun gees de raus an gees eppes drénken an, an. du gees an d'Vakanz wéinegst de wëlls an an voilà esou dann da kommen dir eemol dann déi Gedanken, jo ok wann dann hunn ech elo e Kand an dann herno ass mäi Liewen dann dréint sech dat just nach ronderëm d'Kand an jo. Wéi ech an der Welt existéieren, muss ech soen, dat huet sech elo an der éischter Schwangerschaft net esou staark verännert, réischt wéi de Bébé bis do war, well virdrun bass de awer nach ëmmer, bass deng eege Persoun. Also méi spéit an der Schwangerschaft, wann d'Leit bemol bis gesinn, dass de schwanger bass, dann, also ech gouf nach ni esou gutt behandelt wéi där, derzäiteg krut ëmmer erëm am Bus, krut ech dann ëmmer de Sëtz geraumt an da D'Kees am Buttek gëss de virgelooss an d'Leit hëllefen der, fir aus dem Bus eran erauszeklammen, à la limite nach. Et war schonn eng schéin Erfarung. Mee voilà, mee esou am Ufank huet sech dat elo nach net esou wierklech verännert. Also dat war méi esou intern, wou ech déi Verännerungen a mir dran suivéiert hunn. Awer ech hu mech nach net vill mat mir a mat der Baussewelt, esou déi Relatioun, beschäftegt.
Hm. An sou déi Verännerungen an dir dran, wéi hu sech déi geäussert?
Wéi gesot am Ufank, d'Brëscht gi bemol méi grouss, de Bauch gëtt méi déck, normal, mee dann fänken un, dass de bemol, dass deng Haut, dass du Schwangerschaftssträife kriss. Ech hat ganz vill Hautproblemer am Ufank wéinst den Hormonverännerungen, wat mech immens genervt hues déis Zäit. Also mengs de bass endlech aus der Pubertéit eraus an da gëss de schwanger an dann hues de dee ganze Bataclan nach eng Kéier. Mee dat ass iergendwann besser ginn. Schlecht war et mer wéi gesot gottseidank net vill. Do kennen ech Leit déi d'ganz Schwangerschaft iwwer doheem am Bett quasi louchen. Do hat ech wierklech Chance. Witzegerweis, well ech jo a mengem Beruff och meng Stëmm ganz vill benotzen, hunn ech festgestallt, datt meng Stëmm méi déif ginn ass, wat sech och duerno net méi wierklech geännert huet. Ech hunn eng Schongréisst méi säit menger Schwangerschaft. Permanent? Permanent, jo, jo, well ech warscheinlech einfach duerch d'Gewiicht, ech hat immens vill Waasser a Lager, hunn, et war immens Waarm dee Summer an ech hat meng ech 20 Kilo méi, wat direkt zwee Deeg no der Gebuert fort war, well ech, well et war just d'Waasser an wahrscheinlech duerch dat Gewiicht sinn meng Féiss méi platt ginn, ech weess et net, mee et ass ni méi ewech gaang. Jo, hunn ech all meng Stong missten asetzen, dat war net esou schéin. Et ware schéi e puer derbäi, mee bon, net schlëmm. Voilà, wat nach? Wann ech iwwerleeën, bei mengem zweete Bouf, do war, also mengem zweete Kand, dat war e Bouf, do war, do war de Kierper souwisou scho e bësse matgeholl. Do, säit deem huet sech d'Haut wierklech net méi esou ganz zréckgezunn. Also dat si schonn Verännerungen, déi duerno bliwwe sinn. Voilà.
Ech muss soen, ech fannen, also ech fanne Schwangerschaft Ultra scary, mee och mega faszinéierend einfach dee Fait, dass dat esou en Agrëff ass an de Kierper an wat do alles mat drun hänkt. Also dass se net nëmmen, wéi gesot, däi Bauch gëtt jo net nëmmen einfach e bësse méi grouss a mécht Plaz fir dee Mënsch, deen an der wiisst, mee einfach wat do alles mat drun hänkt an och wéi verschidden dat einfach ass. Wéi gesot, et gi Leit, déi hu guer keng Schwangerschaftssträifen, anerer hunn nach ganz aner Symptomer déi's du elo net has an ech fann dat einfach, den Extent dovun fann ech faszinéierend, mee och wéi ënnerscheedlech et ass an ech beweege mech do op esou enger Linn vun immens faszinéiert awer och immens erschüchternd. An wat ech mer do virun allem denken ass oft, datt wat dat esou mat mengem Selbstbild vu mir giff maachen, wa mäi Kierper sech ënnerhalb vu sou kuerzer Zäit sou staark giff veränneren. Wéi hues du dat erlieft, grad och an enger Zäit, wou een dann nach ganz vill aner Verännerungen huet, am Sënn vun, dass net nëmmen, dass däi Kierper sech verännert, mee däi Kierper verännert sech jo fir, oder sou, fir dat Kand an och wéinst dem Kand. Wéi hues du dat erlieft? Ech muss soen, dass ech déi Zäit immens frou war mat mengem Kierper. Schonn, well, well en, also et ass jo sech Wahnsinn, wann s de bedenks, dass de Mënsch kann aus quasi näischt e Liewewiesen erschafen. Sou, dat, dat ass jo enorm. An, ja.
an ech fannen, dass dat, dat huet mir, fir mech en neie Respekt viru mir selwer ginn, wat ech och duerno a mengem Beruff oder an allem wat ech gemaach hunn matgedroen hunn. Also och duerno wéi ech eben, wéi ech eben Mamm war, einfach dee Fait, datt s de et fäerdeg bréngs no engem Liewewiesen ze kucken, dat um Liewen ze halen, da kann et jo schonn net esou schlecht sinn wat s de méchs. Jo, also ech kréien dat net mol mat enger Planz hin. Ech och net, bis haut net, maacht der keng Suergen, mat de Kanner geet et awer. Mee voilà, ech huet mer selbstbewosst sinn ginn, wat ech virdrun net hat tatsächlech, wou ech schonn menge Kanner Merci soen, dass se mer dat erméiglecht hunn. Dat ass mega schéin. Dat ass wierklech mega schéin. An dat heescht, dat ass och sou no der Schwangerschaft? da bliwwen oder huet sech souguer nach méi entwéckelt duerch ja. duerch déi Roll vum Mamm sinn? Ja, a bon, ech mengen, du stells dech ëmmer rëmmer Froen, virun allem während schwierege Phase stells de dech ganz vill Afro. Ähm, mee dach, dat ass awer ënnerm Stréch ech äh, geréieren Kanner an Haushalt an, an voilà, du bass Chef d'entreprise irgendwou. Ja. An ähm, dat, dat wann du dat op aner Beräicher an engem Liewen applizéiers, dat ähm, Hëlleft der weider, also et ass eng mega Erfahrung.
Dat ass eng mega schéi Perspektiv. An no der Schwangerschaft, also nodeem d'Kand da bis eraus ass, da verännert sech de Kierper jo och erëm. Wéi hues de dat sou erlieft an sou ofgesinn vun enger Schongréisst méi, wat ass der dovu sou bliwwen, net nëmme kierperlech, mee och vläit sou fir dech, fir däin Séileliewen ass e kitschegen Term, mee ech mengen, du weess, wat ech mengen. Jo.
Jo, bon, kierperlech bleiwe kloer Spueren. Séilesch, déi negativ Saache vergësst een tatsächlech, gëtt jo ëmmer gesot, déi vergësst een tatsächlech mega séier. Wéi gesot, also et fält mer immens schwéier, fir elo mech erëm dodran eranzeversetzen, vu viru sechs Joer oder dräi Joer, well et einfach, sou séier verschwënnt. An ech mengen, et ass och gutt sou, dass et esou ass, well soss géing et warscheinlech scho keng Mënsche méi ginn. Ech hat och einfach Chance, dass ech zwou relativ onkomplizéiert Schwangerschaften hat. Also ech ka mir virstellen, een, dee wierklech vill Problemer hat, dass dass do méi eng grouss Angscht oder och méi grouss psychesch Séquellen duerno bleiwen. Wat ech tatsächlech hat, ech hat nom zweeten, no der zweeter Gebuert hat ech awer e puer Méint wierklech e bëssen esou eng depressiv Stëmmung, wou ech mer och net onbedéngt Hëllef gesicht hunn. Bon, ech hat d'Chance, dass ech meng Famill ronderëm mech hat, mee do muss ee scho e bëssen drop oppassen, well dat ass eng riseg Erausfuerderung. Also dat ka scho beim éischte Kand sou sinn, well einfach am Viraus kann ee mat esou ville Leit schwätzen, wéi ee wëllt an kann ee sech esou vill Gedanke maachen a plangen, mee wann däi Kand bis do ass, dann.

Jo, esou einfach d'Erléiere vun engem ganz neie Skillset, wat een esou fir Eltereschaft brauch. Zum Thema post, dat nennt sech jo Postpartum Depressioun, dat ass mega heefeg an do ass et, dat ass och zu engem gewëssenen Extent normal an dat ass näischt woumat een eleng muss bleiwen, mee woumat een och ka mat sengem Gynéco schwätzen mat sengem Gebuertsteam, mat senger Famill, mat senge Partnerpersounen oder senger Partnerpersoun an do kann een Hëllef kréien an dat ass déck ok an déck gutt. Absolut, soll ee maachen. Genau, an och wann ee sech keng Hëllef sicht, dat ass keng individuell Failure, mee jo, déi Hëllefe bestinn fir d'Leit. Wat mech och nach mega virwëlzeg mécht ass. Grad als eng Persoun, déi sech vill mat Geschlecht an Identitéit auserneesetzt, wat Schwangerschaft sou mat denger Identitéit als Fra gemaach huet, wéi sech dat sou, jo, wéi sech dat sou verhält, och vläit mat dengem Selbstbild als Fra.
Wéi ech virdru scho sot, dass de, dass de sou déi, déi Wahnsinnserfahrung méchs, dass eng Fra Liewe ka schafen, dat war mer virdrun net esou Bewosst, wann ech dat elo esou ka soen. Net perséinlech bewosst, schonn op esou engem theoreteschem Niveau, awer jo. Genau.
Dat mécht schonn eppes mat der, mat dengen Emotiounen. Ja, du stells dech schonn e bëssen a Fro, esou wat s de an dengem Liewen da wënschs. Ech meng, wann s de schwanger bass, een dee keng Kanner ka kréien, dee mécht déi Erfarung net, deen huet eng aner Relatioun zu deem Ganzen. Ech meng, wann ech elo mäi Mann kucken, hien huet eréischt no néng Méint richteg gemierkt, wat dat elo heescht. Ech mengen, ech hat schonn néng Méint Zäit, fir, fir mech mat deem Thema auserneen ze setzen an, an dat Kand kennen ze léieren, wat a mir dra war. Ëm. Jo, ech fann dat, ech fann dat éierlech gesot immens schwéier, fir dat elo, fir do elo en Term ze fannen, fir dat ze bezeechnen, wat dat mat mer gemaach huet. Ëm. Ech fannen net, dass et engem soll Angscht maachen, wierklech net. Wann ech. Driwwer nodenken, ech hu mer mäin éischt Kand immens gewënscht, dat zweet Kand och. Wou ech awer ganz vill Schwieregkeeten hat, war well dat e Bouf sollt ginn, well ech ech hat iergendwéi ëmmer am Kapp et sollt e Meedche ginn, well ech och selwer Schwësteren hunn an ech net esou richteg wosst wat ech mat engem Bouf sollt ufänken. Ech hunn mech dunn tatsächlech mega vill a Fro gestallt. Ech hunn mer mega vill Suerge gemaach an ech hunn e schlecht Gewësse gehat, well ech mer Suerge gemaach hunn an an net sécher war. An ech hunn och nach no der Gebuert puer Woche gebraucht, bis ech mech domat offonnt hat. Awer schonn, och wann dat elo krass kléngt, mee mäi Bouf huet mech dunn awer an d'Mëtt vum Häerz getraff an, an, Gottswëllen, ech giff elo ni méi wech gin ech si ménger frou mat dem ëm sou fir mech war éischter dat wat wat fir mech problematesch war also net problematesch mee wou ech mer wierklech méi gedanken driwwer gemaach hun ëm well ech och elo net well ech mir iwwert meng identitéit och ni souvill Froe gestallt hunn. Ech mengen, ech sinn, ech sinn eng heterosexuell Fra. Ech hunn, ech hu mech zu deem Zäitpunkt och net esou vill nach domat beschäftegt. Dat ass elo eréischt déi lescht Joren ass dat jo méi en Thema ginn, wou ech och frou driwwer sinn, well ech dat immens wichteg fannen an ech probéieren och meng Kanner grouss ze zéien, dass se domat absolut kee Problem hunn, well ech dat ganz schlëmm fannen. Mee voilà, mee perséinlech hunn ech mer dee Moment net esou vill Gedanken doriwwer gemaach.

een sech jo, och wann een dat vu ganzem Häerze wëll, sech jo awer ni aus deenen Normen an deenen Erwaardunge kann entzéien. An dann och am Bezuch op mech, sou, bon, ob ech kéint Kanner droen, ass sou eng Fro, bei där meng Doktere sech net ganz, ganz eens sinn. Mee och do sinn ech sou, ok, wat giff dat mat mir a mat menger Identitéit maachen, wann ech schwanger giff ginn an e Kand giff op d'Welt bréngen, wat jo am Fong eppes ass, wat immens weiblech konnotéiert ass a wat och fir munch Leit am Fong exklusiv mat Weiblechkeet liéiert ass a wou och wat vu Fraen erwaart gëtt oder vu Mënschen, déi gebäre kënnen, erwaart gëtt. Do maan ech mer mega vill sou, also bon dat Thema ass fir mech wäit fort, déi nächst 10 Joer schwätze mer do net eriwwer. Ech si ganz frou mat Kanner, ech sinn och ganz frou mat denge Kanner, si si sou süssis an ech passen och gär mol en Dag op s'op, mee ech sinn awer nach ëmmer, oh, ech sinn awer och ëmmer ganz frou wann ech se dann erëm kann zréck ginn wa se midd, granzeg an hongreg sinn. Dat ass sou am Fong am Moment grad wierklech meng Liblingsroll an Ofgesinn dovun, ob ech Kanner wéll, ech kéint jo och Kanner hunn ouni schwanger ze ginn, mee och dat esou, engersäits sinn ech mega virwëlzeg op déi Expérience vu Schwangerschaft an esou, jo dass dass mäi Kierper dat kéint hikréien ass jo am Fong mega krass esou an ech si wierklech virwëlzeg wéi sech dat esou ufillt, och einfach wann een einfach e Kand ënnert sengem Häerze wuessen huet an op der anerer Säit denken ech mer awer och oft esou, ok, Wat giffen esou och Saache wéi Dysphorie oder esou, wat giff dat mat mer maachen, wann ech a esou enger weiblech konnotéierter Roll wier, mee och wa mäi Kierper sech giff veränneren, zum Beispill mat Brëscht, ech kéint déi dann och schlecht ofbannen wahrscheinlech, wann ech se déi ganz Zäit wéi hätt. An jo, esou Geschlecht a Schwangerschaft, wéi dat esou maneen agräift an esou aneneen gräift, dat mécht mäi Gehier zimmlech frou. déi déi Fro, well ech se mega interessant fannen a well et einfach esou vill do drun hänkt och einfach. Et ass sécher eng eng Fro iwwert déi nach vill méi muss geschwat ginn. Also et gëtt nach mengen ech net esou vill Erfarungswäerter och iwwert déi ee ka schwätzen. Also du hues sécher Recht, datt et eng extrem weiblech konnotéiert Roll ass. war et fir mech och, mee bon fir mech ass dat dann och méi einfach mech ja, domat ofzefannen. Also et ass jo och, ech freeë mech fir jiddweree fir deen dat gender affirming ass esou um, an dat ass jo och mega legitim esou, wann dat mm. fir dech en Zeeche vu Weiblechkeet ass, so you go! um, an ja, Gläichzäiteg, dass natierlech och, also ech hunn och scho probéiert fir Transpersounen ze fannen, déi schwanger sinn oder waren a mat deene ze schwätzen, mee meng Sich war nach net ganz fruitful. Dat heescht, falls eegen äert hei héiert a mat mir wëll an de schéinen Ara-Studio kommen an iwwer seng Expérience als Net-Fra schwätzen, déi schwanger ass, dann wär ech mega, mega excited doriwwer. Mee jo, dat, also ech hu schonn Erfarungsberichter gelies, Well et ginn natierlech och schonn Transmänner, déi Kanner gebuer hunn, an och net-binär Persounen. An et ass awer nach ëmmer eng Perspektiv, déi relativ seelen ass, och well ech mengen, datt vill Transpersounen, déi en Uterus hunn, och ganz bewosst dee Schrëtt net ginn, well se soen, Dat ass mer awer e bëssi ze touchy an dat mécht mer awer ze vill Angscht. A wann ech dann e Kannerwunsch hunn, da wëll ech dee gär op engem anere Wee erreechen, wat jo och mega legitim ass. Mee jo. Jo, kloer.
Do spillt vläicht och awer eng Angscht virun der Gesellschaft mat. Also mengen do ass mengen ech den, den wéi soll ech dat ausdrécken, den, den Retour aus der Gesellschaft wahrscheinlech och ganz schwiereg, well d'Leit dat net verstinn, net dermat eens ginn.
Jo, also ech muss éierlech soen, wann ech e Mann oder eng Persoun, déi ech immens als Mann wouerhuelen, mat engem grousse Bébébauch gesinn, da wär meng, meng éischt Reaktioun och mol zumindest Virwëlz an Huh, bis ech dann wahrscheinlech iergendwann géif drop kommen, Ah jo, dat, ne? Jo, jo, jo, kloer.
Gëtt och aneres, mee et ass awer eppes, wouru mer wierklech net gewinnt sinn. Dat ass nach net esou present an de Käpp vun de Leit, jo. Wou mer elo vu Geschlecht geschwat hunn, wat jo do dann och awer iergendwéi immens mat dra spillt a wat mech och immens interesséiert an och, also ech weess och net ganz genau firwat ech souvill iwwer Schwangerschaft nodenken heiansdo, well wéi gesot näischt wat ech iergendwéi deen nächsten 10 Joer wëll, mee wat sech do och mat mer vill déi Fro stellt ass sou, wéi ass d'Relatioun vu sou oder d'Auswierkung vu Schwangerschaft op Sexualitéit an sou déi eege Bedierfnisser, fir och déi eege Grenzen, sou wat wat geet am, also et kann ee Sex hu wann ee schwanger ass. Ja absolut.
Jo, bis wéini am Fong? Bis de leschten Dag. En Orgasmus ass weeënfërdernd, also go for it. Do ginn et actually Studien do dozou, dass Orgasmus während de Weeën kann immens gutt sinn an immens schmerzlindernd sinn, well dee ganzen Oxytocin een einfach nëmme gutt fillen deet. Egal, anert anert Thema. Mee jo, Sex an Schwangerschaft, wat hat dat sou fir dech fir en Afloss? Am Ufank hat ech immens, enfin, ech hat mer net sou vill Gedanke gemaach, mäi Mann hat immens vill Suergen, e giff dem Bébé iergendwéi wéi doen. Dat ass net de Fall, do kann ee guer näischt falsch maachen, alles geet, all Positiounen, sou laang ee sech wuel fillt. Och do huet d'Selbstbewosstsinn mega matgespillt, ech hu mäi Kierper besser kenne geléiert, ech hu mech och, ech traue mech säitdeem och méi ze soen, wat ech gären hunn, wat ech net gären hunn. Et huet och d'Vertrauen a menger Koppel, virun allem no der Gebuert, huet d'Vertrauen a menger Koppel esou vill nach zougeholl. Mir hunn, mir hunn en neie Level an eiser Sexualitéit erreecht, wat ech mega cool fannen, mega schéin, well et, Keng Ahnung, du hues, du hues déi Erfahrung materlieft, sou dat ass jo dat Intimst, wat s du sech als Mënsche matenee kanns deelen an voilà, dat, dat huet schonn eis Sexualitéit absolut zum Positive verännert. Bon, ech hat natierlech keng, ech hat eng Césarienne, also zweemol, dat heescht. Dat ënnerem huet sech lo bei mir net groussaarteg verännert. Ech weess awer, dass dat schonn immens beängschtegend ka sinn, wann s de d'Kand op normalem Wee kriss, well dann alles sech deent an deemno wéi muss een, gëtt een, räisst een oder esou, da kann dat wéi dinn. wou ech awer wierklech wëll soen, dass een, dass ee sech soll trauen, erëm zu enger Intimitéit ze kommen, well et ass esou vill wäert. Jo, an ech mengen, also och do, ech, a mengem Liewen hunn ech scho vill iwwer Schwangerschaft gelies, an ech mengen, do ginn et och ëmmer esou déi Mythe vun esou Angscht hunn, dass ee mega ausleiert, mee dat bilt sech erëm immens vill zréck, Dat eenzegt wat iergendwéi ausleiert ass de Cervix, wat fir d'néchst Gebuerte gutt ass, well et dann tendenziell manner wéi deet a manner laang dauert. Mee och sou Horror, Horrorgeschichte bëssi sou wéi de berühmten Husband Stitch, dass wann de Perineum entweder räisst oder geschnidde gëtt, dass en dann am Fong mat ze vill Stéch gebutt gëtt fir méi enk ze maachen, wat am Fong verbueden ass, well et e mega Agrëff an déi kierperlech Autonomie ass an och einfach mat mega villen negative Konsequenzen, wéi Péng beim Sex, ka kommen. Mee dat sinn awer esou déi Geschichten, déi esou heiansdo do matspillen an déi mir och einfach, net nëmme fir mech, well wéi gesot, d'Chance, dass dat geschitt, ass esou e bëssi in the balance, mee och einfach fir Leit, déi ech kennen, déi schwanger sinn an déi zumindest op. a vaginalem Wee wëlle gebären, dass ech mer do awer heiansdo mega Suerge maachen, grad och well et gi mega vill gutt Dokteren, mee et ginn awer och mega vill Dokteren, déi einfach
absolut dernieft sinn. Do ass et ganz wichteg, dass ee sech virdrun informéiert. Et dierf een sech hei am Land eng Hiewann huelen, déi virdrun ass, déi virdru bei engem ass, déi duerno bei ee kënnt. Och do soll ee wierklech dovunner Gebrauch maachen. Et kann een och Doulaen oder esou froen, déi gi mat souguer bei der Gebuert eran, déi op esou Saachen, denken ech, dann och oppassen. Friembestëmmung ass schonn do e ganz grousst Thema. Haaptsaach och scho während der Schwangerschaft an an dann och bei der Gebuert, well s de einfach deelweis d'Entscheedungen ofgeholl kriss, wat ech ëmmer erëm och héieren hunn, wou dann gesot gëtt, datt een sech awer muss leeën an dann kann een net dat am Sëtze maachen oder. Natierlech mussen d'Dokteren ëmmer ofweien, ob et Risike ginn oder sou, kloer, mee. Ech fannen, dass do nach eng grouss Aarbecht muss geleescht ginn, fir d'Selbstbestëmmung vun der Fra an der Schwangerschaft an an der Gebuert an duerno einfach erëm vill méi héich eropzesetzen, well instinktiv weess eng Fra meeschtens, wat gutt fir se ass. Jo, instinktiv wëssen déi meescht Leit meeschtens, wat absolut dat Bescht fir si ass an wat klappt. An ech mengen, wat een do och, fir mech perséinlech ass dat ëmmer esou, E klengen interne Konflikt, sou wéi vill Vertraue bréngen ech Dokteren entgéint, aus gunnem Wëllen an aus engem Gleewen, datt se an där Professioun sinn, fir ze heelen, fir ze hëllefen, an wéi vill Mësstraue bréngen ech hinnen entgéint, well se awer an engem System schaffen, deen immens profitorientéiert ass, grad a Klinicken, déi jo wierklech awer, also Zäit ass Geld, an Grad do zum Beispill och Kaiserschnëtter sinn an deene leschte Joerzéngten och immens an d'Luucht gaang, deelweis medezinesch bedéngt, mee deelweis awer och, well et einfach méi easy, also et ass einfach méi timable. A grad eng Gebuert, déi 24 Stonne brauch, ass awer immens ressourcenintensiv fir all Bedeelegter. An ech mengen, do hu mer nach op villen Achsen vill ze dinn. am Gesondheetssecteur fir jo déi bescht méiglech Healthcare fir all Leit ze erméiglechen. An ech fannen et ass mega schued, dass ee sech muss déi Gedanke maache vun okay, ech huele mer am Fong eng Persoun mat eran, déi mäin Advocate ass, well ech mer net sécher ka sinn, dass d'Gesondheetspersonal mäin, dat mécht wat bescht, wat am beschte fir mech ass, an net nëmmen dat wat vläicht am prakteschste fir si ass. Nee, absolut.
Also ech meng am Normalfall ass de Partner jo derbäi. Ähm, mhm. Huet ee säi Gebuertsplang, deen ee mëscht, wou een im Viraus dropschreift, wat een sech wënscht, äh, wéi eng Musik ee gären hätt, äh, wou een wou ee wëll hin, ob een an d'Bidde wëll. Äh, do kann ee wierklech alles dropschreiwen an do soll een och wierklech alles dropschreiwen, ob ee wëll eng eng Peridural gesat kréien, ähm, fir datt et manner wéi deet, ob een dat net wëll an an dann och dem Partner wierklech mat op de Wee goen, well Selwer ass een dee Moment an esou engem mega Adrenalin-Déngens, an enger Bubble, an do kritt een och, ech mengen esouguer ech bei menger Césarienne, ech hunn net méi esou ganz vill matkritt op eemol, well s de einfach do dech voll op dat konzentréiers, wat do esou steet, an datt einfach do de Partner da fir een asteet. Voilà, an do, och do ass dann d'Vertrauen einfach ultra wichteg. Jo.
Ja, ech menge grad och wann et da bis lass, also deen Hormonhaushalt deen de Kierper do an d'Gehier lasschéckt ass jo och einfach enorm. An ja, da ass et scho wichteg, datt ee Leit a sengem Corner huet, deenen ee vertraut. Wa mer elo schonn iwwer Gesondheetspersonal schwätzen, während der Schwangerschaft, wéi hues de dat esou am Allgemenge wouergeholl, esou d'Ënnerstëtzung oder d'Begleedung duerch Professioneller?
U sech ganz gutt. Also ech fannen do si mer hei am Land wierklech verwinnt. Du gëss, also wann däi Dokter och gutt ass, ech hat wierklech eng eng ganz gutt Doktesch. Ech war eemol de Mount war ech dohinner, ech konnt zu all Zäit uruffen. Et gëtt jo och quasi alles rembourséiert. Och herno bei der, bei der Gebuert, also dat ass, do si mer wierklech gutt drun. Do gëtt et vill Länner, wou, wou d'Leit vill méi op sech selwer gestallt sinn. Also voilà, och datt een eng Hiewann ka ruffen, huet mir immens vill bruecht. Voilà. Also, do hunn ech am Fong elo net esou vill Kritik ze soen, ausser eben déi Friembestëmmung, déi haaptsächlech bei der Gebuert, mengen ech, deelweis ganz akut ka ginn, aus deene Grënn, wéi s du selwer, wéi s du elo och virdru soos.
Hiewamm esi wierklech scho quasi God sent. Ech hat eng kleng Hiewamm fir meng éischt Koffer, mäin éischte Kofferball agesat ze kréien, wouriwwer ech méi am Detail an der Episod driwwer geschwat hunn, mee déi huet wierklech mat mer geotemt an do hunn ech mer geduecht, ok, wow, dat huet wierk-, ech hunn, ech hunn mer sou geduecht, jo, Hiewamm fänkt de Bébé op sou, mee si bidde scho wierklech en sou e grousse Support un, sou eng grouss Ënnerstëtzung, déi wierklech, jo, och aus, also dat war jo keng Situatioun, Ech wëll keng Schwangerschaftssituatioun, dat war eng Situatioun fir Schwangerschaft ze vermeiden. Awer och do, dat hat mir immens vill gehollef, och fir mech manner eleng ze fillen. Dat war scho wierklech cool. Jo, mee ech mengen, si si jo och net just do nëmme fir de Moment vun der Gebuert, mee einfach och fir no der Mamm ze kucken, well e groussen Deel vun der Gesondheet vum Kand ass d'Gesondheet vun der Mamm. Jo, absolut.
Du has et schonn ëfters ugedeit, dass d'Schwangerschaft definitiv deng Bezéiung zu dengem Partner verännert huet an och huet bal bal huet misse veränneren. Wéi huet dat dann d'Bezéiung zu anere Leit an dengem Liewe verännert, wéi s du schwanger waars? Versti meng Mamm haut vill besser definitiv. Ech hunn eng nei Dankbarkeet fir si fonnt, fir alles wat se fir eis gemaach huet, well si huet enorm vill fir eis gemaach an ech mengen wann een wann ee Mamm gëtt, gëtt een och vill op wat ee kéint maachen, wat een dann net mécht, well een no senge Kanner kuckt. Ech mengen och och Pappen oder egal wéieng Form vun Elteren, deel, wann s de, wann s de dech op Kanner aléiss, dann, dann gëss de en Deel vun dengem Liewen op. Ech mengen, Leit ouni Kanner, déi kënnen alles maachen, wat se wëllen an si brauchen no kengem ze kucken, ne? Ganz kloer och zu menge Geschwëster, well ech, well mer allen dräi am nämmlechten Alter eis Kanner hunn, Wat mega cool ass, well s de och do en neit Vertraue fënns. Frënn hunn ech der puer verluer. Puer just kuerz, bis se selwer Kanner haten, wou ech se erëmfonnt hunn. Et ass tatsächlech Leit ouni, also et ass immens schwiereg fir eng Frëndschaft weider ze behalen, wann déi aner keng Kanner hunn. Dat ass einfach. Ech kann déi Suergen nëmme deelweis nëmme novollzéien, déi een huet, wann ee keng Kanner huet, well se mer esou kleng vir. Se sinn, se sinn fir déi Persoun dann net kleng, mee fir mech einfach sinn se. Denke ech mer, jo okay, du sees du wiers midd, mee ech si midd, ech schlofen zanter 6 Joer net méi. Voilà, weess de einfach esou. An och dat Zäitlecht ass mat mat aneren mat Frëndinnen déi déi Kanner hunn wann ech do soen ho ech hu keng Ahnung wéini mer eis solle gesinn an si soen jo ech hunn och keng Ahnung en an dann iergendwann an 3 Méint fanne mer dann eng Kéier e Mëtteg an da muss mer awer am leschte Moment ofsoen well erëm iergendepes ass an dann ass dat och egal wann s de dat bei engem anere mëss deen wann s de dat 3 mol gemaach hues bei engem aneren ouni Kanner da seet dee jo mee dann kliber mech ech hu lo keng Loscht méi dorop dat ass schonn Scho schued. Natierlech hunn ech awer och aner Frëndschafte bäigewonnen, well s de eng gemeinsam Basis hues. Ech mengen, um Gottes Wëllen, et gëtt keng besser Basis wéi d'Kanner. Du kanns ëmmer iwwer iergendeppes schwätzen. Nee, dat ass, dat ass schonn, dat ass scho schéin. Also ech hu ganz, ganz vill ganz fein Leit doduerch och kenne geléiert, awer och leider e puer, puer verluer.
Wat has de der da vun denge. Frëndinne gewën, also vun deene Leit, déi keng Kanner haten, esou gewünscht, an also mat deenen d'Frëndschaften esou e bëssi Ja. zerbrach sinn.
Vläicht e bësse méi Versteesdemech fir déi Situatioun, mee ech, ech sinn am Fong net, ech si mat kengem béis oder esou, well ech dat verstinn an well et och, ech mengen, et ass jo och e bësse vu menger Säit aus gaangen, well ech einfach déi, déi gemeinsam Basis bemol net méi hat. Ech mengen, an der Haaptsaach sinn ech mat deene Leit duerno erausgaangen an, an hunn, waren ëmmer mega witzeg ënnerwee an, an dat ass einfach elo, elo esou lues fänken ech erëm un, esou Saachen ze maachen an, an ech hat, ech hat einfach kee Kapp dofir an ech sinn dofir och deene Leit guer net béis, well. Du hues, ech weess jo och wéi et virdru war fir mech, well bei Leit déi schwanger waren, ech hat och do kee Versteesdemech an ech hat keen, kee Konzept vum Mamm sinn, Papp sinn, Eltere sinn. Voilà, dat, dat ass einfach esou. Jo, well d'Prioritéiten am Liewe sech dann awer ënnerhalb vu 9 Méint immens änneren. Genau, an bon, ech si souwisou der Meenung, dass een am Liewen ëmmer erëm Leit huet, déi kommen a ginn. An. Jo,
elo si mer eis eens. Du hues et elo schonn vläit e bëssi ugedeit, mee esou huet sech dat dann op esou Bekanntschaften ausgewierkt, déi s de vläit schonn virdrun has, esou, keng Ahnung, Leit, déi s de virdru esou flüchteg kannt hues, dass op eemol déi vläit schonn Kanner haten, dass dat vläit esou e bëssi méi verbindend war an sech do ah ja schonn et ass immens witzeg well ech also och och Leit déi Kanner kruten dann mengs de du géifs dech dann nach ëmmer déck gutt mat deene verstoen an dann beweegt sech dat awer besonnesch am Ufank vum Elteresinn auserneen well jiddwereen en anere Stil huet fir mam Elteresinn ëmzegoen ne also mir waren ëmmer Mir hunn eis Kanner iwwerall matgeholl a mir hu se iwwerall schlofe geluecht an dat war ni e Problem. An ech hat si ëmmer an éiweg u mir drunhänken, um Réck, um Bauch a si hu geschlof a et war egal. An anerer, déi hunn ebe meng Aer un deene Mëttesraschten am Bett doheem ganz roueg, däerfs kee Wuert schwätzen, festgehalen. Do huet sech dat dann e bëssen esou ausernee beweegt. Awer elo, wou d'Kanner méi al sinn, fanne mer eis erëm méi zesummen, well dann dann ass de, dann, da mierks de déi Ënnerscheeder einfach net méi esou. D'Kanner ginn alleguer spillen an voilà. Jo. Ah, mega, also et mécht mega Sënn, mee dat war mer virdrun nach net esou an de Kapp, Kapp komm, jo. Jo, also, jo, schonn esou Kannererzéiung, dat spalt schonn. Mënschheet.
Ja, absolut. Dat weist sech jo an der Literatur. Absolut, ja.
An och a menger geléifter Recherche schloen se sech och d'Käpp an, wat déi beschte Methode sinn. Do ass sech jo wierklech keen, keen eens. Jo, ech mengen, dat ass och, also dat ass och esou e mega Generatiounekonflikt, wat ech ëmmer erëm mierken. Ech mengen, d'Eltere sinn eeben an enger Zäit Gewuess, wou d'Kanner nach an hirer Kummer ze schlofen hätten. Mäi Bouf vun 3 Joer schléift nach ëmmer net a senger Kummer, well en Angscht huet a senger Kummer ze schlofen an ech leeën en dann och net dohinner, wat dann déi méi eeler Generatioun net onbedéngt versteet heiansdo, mee wou ech entretemps soen, ok, ass net schlëmm, ech maachen et awer esou, wéi ech wëll. Jo, schonn dat ass, dat ass zimlech gutt, jo. Wat sinn da sou Vläit sou als leschte Punkt zu Bezéiungen esou, mee wat si sou d'Reaktiounen, wann ee Leit seet, ech si schwanger? Dat geet vu bis. Meng Famill war mega frou, aner Leit waren net esou frou. Ech mengen, datt et och einfach, also entretemps absolut, mee ech mengen, datt et och fir déi zukünfteg Grousselteren, besonnesch beim éischten Enkelkand, wierklech net einfach ass, fir sech bemol mam Gedanken auserneenzesetzen, ok, ech sinn elo, ech ginn elo Boma, well Boma ass mat al awer iergendwéi konnotéiert, ne, an, an ech ka mer virstellen, datt dat awer schonn e bëssen esou e Schock ass. Déi eng, jo, ech, déi, déi eng, déi soen direkt, ah jo, okay, jo, dann ass däi Liewe jo elo gelaf. Einfach esou Leit, déi halt eben guer näischt mat Kanner kënnen ufänken, wat jo och okay ass, dat ass hire Choix. Mee ech muss awer soen, also, Meeschtens war d'Reaktioune positiv a wéi ech jo virdrun och sot, ech hunn déck ville mer gehollef kritt a Reseaue vu Leit, vun deenen s de keng Anung hues, déi s nach ni an dengem Liewe begéint hues, déi da mat der schwätzen doriwwer. Et sinn och vill Leit, déi engem dann hir eege Geschichten zielen, déi ganz schéi kënne sinn, déi awer och ganz negativ kënne sinn, wou ech jidderengem wëll un d'Häerz leeën, dat net ze maachen. Net ongefrot. Nee, oder ze waarden, bis d'Kand do ass. Well ech, also ech mengen, dass ganz vill Fraen oder déi Kanner kruten, ni konnten iwwer hir Saache schwätzen. an halt dee Besoin hunn, fir sech dann do matzedeelen. Mee also ech weess vun engem Fall, wou ech wierklech gezielt krut, wéi d'Gebuert bal mega schif gaangen ass, an dat war kuerz ier ech sollt mäin Kand kréien. An ech hu mer dunn esou vill Suerge gemaach. An dat ass eben eppes, wou ech soen, dat ass ebe jiddwerengem seng Erfarung. An et soll een, wann ech eppes wëll wëssen, da froen ech. An fir de Rescht, da soll ee vläicht. net alles zielen. Jo, ech mengen dat ass souwisou e gudde Liewensrotschlag fir ze wësse wéini e besser de Mond hält. Absolut.
Wourun ech och nach heiansdo muss schaffen. Ech menge mir komme sou lues op en Enn. Mee wat ech der dann wierklech wollt froen, sou wat ass sou dat coolst u Schwangerschaft? Wat ass sou den Highlight? Ofgesi vum Kand, huelen ech lo mol un.
Ass dat blöd wann ech soen, déck Brëscht a schéin Hoer? Nee, ech fannen dat legitim. Nee, dat war tatsächlech, ech hat ni esou schéin Hoer wéi während der Schwangerschaft.
Mega interessant, well aner Leit verléieren hir Hoer an der Schwangerschaft. Ah nee, dat hat ech duerno.
Ah. Jo, jo, nee, während der Schwangerschaft, do sinn se mega schéi gewiescht an, an duerno, jo, ech verléieren se ëmmer nach, mee ech erënnere mech ëmmer nach gären un déi Zäit vu menge schéinen Hoer. Ähm, jo, soss, einfach, jo, voilà, dat, dat Gefill, Dass ee Liewe schaaft, dat ass eppes, wou ech nach ëmmer heiansdo meng Kanner kucken an denken, wow, krass, dat hunn ech gemaach.
Jo, ech ka mer och virstellen, dass dat ni esou ganz fortgeet. Nee, mengen net.
A wat war esou dat Nervegst oder esou dat Onangeneemst un der Schwangerschaft?
Déi lescht zwou, dräi Wochen, da fills du dech wierklech ewéi e Wal op der Plage, deen nëmme aus dem Bett opkënnt, deen nëmme seng Schong kann undoen, deen andauernd op der Toilette sëtzt, well e muss op d'Pissen. Deen, dat ass wierklech, also ech mengen, ech hunn deen déi Zäit all Dag mengem Mann eng hallef Stonn laang virgesouert, dass ech ni méi wëll schwanger sinn a keng Kanner méi wëll kréien an dass et fuerchtbar ass. Ja, ech mengen, meng Kanner waren eng Woch do an hu sech och, jo, ech giff et awer nach eng Kéier maachen.
Jo, ech mengen, d'Natur huet dat scho relativ gutt gedréint, dass ee sech un all dat net méi erënnert, well, wéi s de sos, dass giff et keng Mënsche méi ginn. An ech mengen awer och, dass d'Männer dat och kënnen aushalen, e bëssi soueren, wann ee vergläicht, wat, ne? Absolut.
Wat s du geleescht hues a bäigedroen hues, giff ech. Woubäi, woubäi een awer muss soen, dass dass si och eng ganz wichteg Roll ja absolut um, mee you know wann ee bis ewell Ross ass dann kënne se sech awer gären ulauschteren an bëssi tréischten genau. wann ee sech schlecht fillt dass een ewell Ross ass ja. an meng lescht Fro wat häss de gäre gewosst wat also wat ass so eppes wouste der geduecht hues so ah merkt dat do hätt ech wierklech gär gewosst ier ech schwanger gi sinn dorop hätt ech mech gären agestallt Ech hätt mer gewënscht, datt méi iwwer d'Méiglechkeet vun enger Césarienne geschwat gi wär, well ech mech all Gebuertsvirbereedungscours an an datt ëmmer axéiert op d'natierlech Gebuert an heiansdo geet et net aneschters an Dat war bei mir de Fall, well mäin éischt Kand hat sech net gedréint an do wollt meng Doktesch dat net riskéieren an et war am Endeffekt och gutt, well et Nuebelschnouer ronderëm den Hals hat an zweet mäi Bouf war esou schwéier an esou grouss, dass en de Risiko net wollt agoen an och do war et gutt, well soss wär ech wierklech a Risiko gewiescht. Mee voilà, ech hat extrem héich Erwaardungen, déi dunn ganz déif gestierzt gi sinn, wat deelweis haut nach u mer knat, well ech déi Erfahrungswäerter net kann u mäin Meedche weiderginn, wann hatt iergendwann eng Kéier sollt Mamm ginn. Voilà, ech hätt mer gewënscht, dass ech mer däers méi bewosst gewiescht wär. A fir duerno, dat ass schwéier soen, well alles aneschters kënnt, wéi ee mengt, wann d'Kand bis do ass.
Dat fannen ech mega schéi Schlusswierder, muss ech soen. Ma da bleift mir net méi ganz vill iwwreg, ausser dir villmools, villmools Merci ze soen, dass de mat mer deng Erfarunge gedeelt hues. An jo, da wënschen ech eise Nolauschterer, innen e schéinen Dag. Mee schalt nach net direkt of, well et kënnt nach eng Rubrik. An jo, bis déi nächst Kéier. Äddi! Bis dann!
Sexmythos, Vaginal Orgasmen Meng lescht Rubrik hunn ech iwwer Spectatoring geschwat. D'Konscht, sech iwwert säi Kierper a säi Sex Suergen ze maachen, wärenddeems ee Sex huet. Ee Grond, firwat Persoune mat Vulva sech kënne Suergen oder Drock maache beim Sex mat enger anerer Persoun ass, datt se Angscht hunn, keen Orgasmus wärend vaginaler Penetratioun ze kréien. Dat heescht, wann eppes an d'Vagina agefouert gëtt, zum Beispill e Fanger, en Dildo, e Vibrator oder e Penis. Tatsächlech ass et esou, datt déi meescht Persoune mat Vulva, zirka 80 bis 90 Prozent, beim Masturbéieren keng oder nëmmen e bësse vaginal Penetratioun bei sech maachen, souguer wa se e Vibrator benotzen. An dat läit un engem ganz einfache Fait, nämlech datt nëmmen 30 Prozent vun alle Fraen, bezéiungsweis Persoune mat Vulva, kënnen en Orgasmus eleng duerch vaginal Penetratioun hunn. Déi reschtlech 70 Prozent hu selten oder ni en Orgasmus, nëmmen duerch vaginal Penetratioun. Wannechglift zielt alle Leit, déi et interesséiert, dësen Fait. Ech widderhuelen, Déi meescht Persoune mat Vulva kënnen duerch vaginal Stimulatioun keen Orgasmus hunn. Déi zouverlässegst Aart a Weis, fir en Orgasmus kënnen ze hunn, ass duerch Klitoral Stimulatioun, also wann d'Klitoris an d'Klitorispëtzt beréiert a stimuléiert ginn. Wann s du net genau weess wat Klitoris ass, lauschter eran an d'Rubrik Eng gutt Fro, Wat ass eng Klitoris? An dat ass och de ganz einfache Grond firwat 70 Prozent vun de Persoune mat Vulva esou gutt wéi ni e penetrativen Orgasmus hunn. Well d'Vagina ass relativ wäit vun der Klitoris ewech. An de Grond firwat bëssi manner wéi en Drëttel vun alle Persoune mat Vulva kënnen en Orgasmus hunn duerch Penetratioun ass, well anatomesch hir Klitoris relativ no bei der Vagina läit. Dat heescht am Fong sinn och sougenannte Vaginalorgasmen am Fong klitoral Orgasmen. Elo stellt sech natierlech d'Fro, Wa penetrativ Orgasmen éischter manner heefeg sinn, firwat ginn se ëmmer nach oft als dee beschten oder dee richtege Wee fir en Orgasmus duergestallt? Kuerz gesot, Ugh, Patriarchat. Zum Beispill huet deemools de Freud sech iwwerluecht, datt Orgasmen duerch Vaginalpenetratioun déi richteg gutt an normal Aart a Weis wiere fir en Orgasmus, wärend hee klitoral Orgasmen als onräif a kannereg agestuuft huet. Ausserdeem gi Männer an enger patriarchaler Gesellschaft also och hir Anatomie an hir Sexualitéit als Standard geholl, an dat wat Männer am zouverlässegsten zu Orgasme bréngt ass, Penetratioun. Mee fir dat Ganzt emol anatomesch ze vergläichen, De Penis a seng Bestanddeeler sinn aus dem selwechte Material wéi d'Klitoris. Dofir sinn d'Stimulatioun vum Penis a vun der Klitoris esou eng zouverlässeg Aart a Weis fir vill Persounen kënnen en Orgasmus ze hunn, zumindest beim Solo-Sex. Vu Persoune mat Vulva ze erwaarden, datt se duerch Vaginalpenetratioun Orgasmen hunn, wier wéi vu Persoune mat Penis ze erwaarden, datt se Orgasmen duerch Stimulatioun vun der Prostat an dem Damm bezéiungsweis dem Anus hunn. Et ass net onméiglech, mee anatomesch a statistesch manner warscheinlech. An dobäi kënnt, net ze vergiessen, datt all Persoun, Kierper, Genitalien, Empfindlechkeet a Sexualitéit verschidde sinn. Dat eenzegt wat een am Fong ka verallgemengerend soen ass, Mënsche sinn ënnerschiddlech an hir Orgasmen och. Last but not least ass et wichteg ze erwähnen, Orgasme passéieren am Gehier, net an de Genitalien. Wann dech dat interesséiert, oder och wann s du Schwieregkeeten hues iwwerhaapt Orgasmen ze hunn, virun allem mat anere Persounen zesummen, da kanns de d'Rubrik How to Orgasmus lauschteren. Déi Rubrik kënnt mat der nächster Episod online. Dofir bis geschwënn.